Алсу КВН командасы Орша районы каршы алабыз. Кәйфләрегез ничек? Исәнсез, әйбәт.
Әйбәт, финал да килеп җитте бит. Сезнең командагызның девизы? Күңелебез Алсу бакча, чөнки без Орша.
Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Рәхмәтләрне белдерәбез үзебезнең Арча районы администрациясенә, үзебез укыган педагогик көллиятегә һәм Әкәмәт КВН командасына, шулай ук Инсафка бик зур рәхмәт! Бик шәп кызлар!
Әзерме? Әлбәттә!
Әйдәгез, кыздырыгыз сәхнәне, каршы алабыз! Алсу Арча! Исән сез, Илшат Габделфартович! Безгә сезнең ярдәмегез кирәк иде, без оператор таба алмыйбыз. Хәерле көн, кызлар! Бу бит инде проблема түгел Арчада оператор табу! Хәрберебезгә икешәр оператор табып бирәбез кирәк булса! Исәнмесез!
Аңлаганыгызча, без Арчадан. Һәм хәзер без сезгә матур урыннарны күрсәтәчәкбез. Күрдегезме? Ә хәзер Арча педагогия көллиятенә күчәбез. Арча педагогия көллиятеннән бик күп укытучылар чыга. Студентлар да чыга. Эй, чүпләмә анда! Дворник та чыга. Сезнең трудовик менә мондый кеше. Тиеннәр дә чыга. В общем, эчендә кемнәр бар, барсы да чыга. Укытучы бөтен ситуациядә дә укытучы булып кала.
Чапмагыз дим! Боз бит, кар! Чапмагыз!
Ә безнең Арча педагогия көллияте дөньядагы бердәнбер Әлифба музее белән данлыклы. Әйдәгез карап китик.

Юк. Әйттеме мин сезгә? Әйттеме мин сезгә бер үземне генә аның белән калдырмагыз дип? Тәки үземә генә шул оливьены ашап бетерергә туры килде. Дуслар, без бер ел эчендә әйдә шаяртта бик нык үзгәрдек. Мин тагын да буйга үстем. Чынлапмы?
Әйе, мин аны һаман әйтә алам, миңа барыбер ышаналар. Алайса, мин дә буйга үстем. Син дә һаман әйтә аласың, сиңа барыбер ышанмыйлар. Ә мин һәр көн спортзалга йөрдем. Күргәнегезчә, Мизилә ялганнарга өйрәнгән.
Ә син нишләп дәшмисең?
Ә мин микрофонны тотырга өйрәндем.
Финалда без бердәнбер кызлар командасы, шуңа күрә жюриләрдәге бердәнбер кызга бүләкләр бирәсебез килә.
Линария, без, кызлар, үзебезне күрсәтергә яратабыз, һәм шуңа күрә мин сезгә биек үкчәле туфли бүләк итергә телим. Ул миңа барыбер кирәк түгел, үзегез күрәсез.
Мин үкчәдә йөргән кеше, аларда йөреп сезнең аякларыгыз тиз арачак. Шуңа күрә менә сезгә тапочки.
Ә мин сезгә үземне тынычландыра торган әйберне бирәсем килә. Үлчәү. Юк, юк, курыкмагыз. Ул хаман саен 40 килограмм күрсәтә.
Ә мин кечкенә йомшак куяннар яратам. Шуңа күрә мин аны сезгә бирмим. Әнә, егетемне алыгыз, алар миндә барбыр күп.
Между прочим, без авылда хәзер йолдызлар. Чөнки авылда ике кызык әйбер бар. Ул ТНВ һәм сугышучы күршеләр. Әйе шул. Бөтен күршене бәреп чыктык. Аннары тыенбудан күрсәттеләр. Нәрсә син? Син нәрсә сөйлисең соң? Жюрида бит ТНВның генеральный директоры Аминов Илшат Юнусович утыра. Кстати, безнең бит сезгә тәкъдимебез бар. Мин ТНВда һава торышын алып бара алам. Мин Татарстан хәбәрләрен алып бара алам. Мин Хәерле иртәне алып бара алам. Ә мин алып кайта алам.
Син нәрсә сөйлисең соң шундый? Юк, чынлап, мин бит рульдә алып кайта алам.
Белгәнегезчә, без, булачак укытучылар. Шуңа күрә Эльдәр Шаяртта без юморны гына түгел, ә татар телен дә үстерәбез. Рамил Агдеев, сезне сәхнәгә чакырабыз. Рамил, бер видео карап китикче. Игътибар, экранга.

Рамиль. Афәрин.
Сәлам, Рамил.
Э, мен вообще-то Рамиль. Рамиль, әфәрин.
Әфәрин. Әй, кабатла минем арттан. Әфәрин, Рамил. Әфәрин, Рамил. Әй, хәзер өйрәтәм мин сине дөрес иттереп татарча сөйләшергә. Арча, чемпион. Арча, чемпион. Чемпион.
Әйе, дуслар, безнең Алсу КВН командасы инде әйдә шаяртта Бер ел уйнап, финалга килеп җитте. Һәм хәзер безнең сезгә дөресен әйтәсебез килә. Чыннан, мин кияүдә түгел. Әйе, син хәзер разводта. Ә мин укытучы түгел. Мин Миллениум күперендә апай белән эшлим. М хәрефе булып. Ә мин Балтачтан.
Син безнең командага шпион булып җибәрелдеңме? Димәк, син эремчекләр белән сөйләшәсең? Туп итә дигәч тә инде эремчекләр белән сөйләшмим, ә менә өчпочмаклар белән булгалый.
Ну син бит Балтачтан, нишләп безнең КВН командасына килдең? Менә Изләп, изләп, изләп, тынычлан, имче, тынычлан, тынычлан. Әйе, Назыгөл Балтачтан, син үзең дә бит Кукмарадан, мин Сабадан, Ләйлә Теләчедән. Ә нигә без Арча өчен уйныйбыз? Укытучы дипломын аласың киләме? Уйна!
Финал безнең өчен зур бәйрәм! Кызлар, хәзер безнең бөтен хыялларыбыз да чынга ашачак! Бер, ике, өч! Әмма инде иң мөһим хыялыбыз уенның ахырында гына беленәчәк. Шуңа күрә соңгы сүзләребезне җыр белән сезгә тапшырасыбыз килә.
Әле генә кергән идек, җил сызганып фидонга.

Алсу КВН командасы Арча районы. Жюри, жюри әгзалары э, нинди нәтиҗә куябыз? Кызларга әдегез барлык игътибар Илнас, һәр вакыттагыча елмая, Ленария Елмая! Илшат абый елмая, Айвас елмая һәм Җәвит абый елмая! Бер-ике сүз әйтсәгез. Айвас, э,
Арча турында мин әйтсәм хәзер э, үзенекенә яклый диярләр, ләкин Монда инде минем белән бөтен коллегаларым да килешә. Мин бер фикергә килдем, э, Арчага кайткачтым, мин еш кына үзебезнең район гравасына эләгә алмыйм. Хәзер инде менә кем аркылы эләгергә икәнен мин аңладым. Балтачларга да шул ук киңәш, алар аркылы да Балтач командасы аркылы эләгергә була. Э, уен әйбәт бара, алга таба менә шушы темпны төшермичә дәвам итсәләр, миңа калса, бик зур, э, бик матур уен күрсәтәчәкләр бүген командалар.